Abagusii, twachaire ekegusii giaito, twakiebire ekegusii giaito, twakiangire ekegusii giaito! Nde totagere engerero ere igaa.

Barenge aa buna omonto okagenda koegansa aria moino, barenge aa buna omonto okagenda koegansa aria moino, Kebaso nko orere arenge marinde akarue nyanwaro, Kebaso nko orere are marinde akare nyanwaro, ote ngo ote ngo ote ngo oigeke. Nkai oranyore engero buna eyio ogoterwa, no noigwete buna ekegusii kegwansa, kegosoera obo eeh. Ogote ng'a, Aa, ekegusii, abagusii totiga oboereria, torende ekegusii giaito, eh, torende ekegusii giaito. Omonto akoimoka, ogenda America, akogenda akorokwa. John Nyakundi, Gakore na Kenya akoborigwe naki okorokwa tata? Ja Akanda, Tamaeti rieta riaye bono ria kegusii, Nyakundi ekoroka Akanda, Akanda ja. Goika torende ekegusii giaito abana baito. Baye gwamoreta ekegusii, buna inche bono omokwa oo morumbe, aberi kando. Toe abana baito amarita ekegusii, tokwane ekegusii, tokoroka ng'a the rights of passage chiomwana, gochakera rights of passage chia okoiborwa. Okogenda iguru, okonyi okogenda isiko okonyioma na ogokwa. Siku hizi binto ebi ntibikora kegusii ororo. Intwe to tware ekegusii ekero omwana akoiborwa, ekero omwana akoenda iguru, ekero omwana kero kero enyangi egokorwa, tobeke ekegusii ime. Rigereria abasigisi igaa, babwate egento gioko ng'a etoigo bono, rieta ndiroo, bakogenda kabisa, batenga omo bakorwa enyangi ya ekegusii, tari ekegusii lakini ekiya egesigisi bono, bakorwa enyangi ya egesigisi kabisa ekemiro ekiya, aba- abaikuyu bagokeroka, bagokeroka bagokeroka rorasio, chinyangi chigokorwa sana. chikoinyoria abanto baria ng'a okonyiomwa nkori individual gwoka, nkobwate egesaku gionsi ime, igo goika okore ebinto biya koringana na egesaku, buna abagaka abakoro batebete. Eki bono gegokonya omogusii gocha amo. Komanya ngai toruete ngai togochia esaba aria omogusia yeah abasigisi bakorusia abana babo america babareta kenya ba baruka bamanya koirana oo basomigwe eke orosana ime kabisa basomiwa egesigisi tiga bono ogokwana ekegusii. Okonyora omwana ecampus iga ya university omogusii okomokwanera naki nyaboke, omotebia niko poa, tari gokwana kegusii tamaeti. Kwamonyora omoika oyore Minnesota, oyore Seattle, nabo okoika Seattle, agwake ekegusii eke agwake egikoyo kabisa, enta teti tabwati bosoko, abana baye bagwaka bagwaka egikoyo kabisa. Tiga torende ekegusii giaito, tobwatane amo, toche amo na abagusii, tokore ebinto bia ekegusii. Eki nakio keratokonye buna abagusi egesaku, amasikani ache chinka, obwanchani boichore abanto kabisa toche amo. Ekegusi kegokonya abanto toche amo, bono iga moroche iga abande bakorwania matiang'i, abande ba baminyoki matiang'i ochia, abande bamorama, eh? Ase eng'encho twatugutere ekegusi. Onye intwe tibwati ekegusii getong'aine tomaete ng'a omonto gasokire, etokomoa amasikani tomoe okoboko. Lakini bono ase eng'encho ekegusii egetwe twabegete kando, ekio ore ase intwe totaeti komanya ng'a gegokorekana, ntorochi rada, nabo togoteba iga ase vijana togoteba natuna rada, eh. Goika toimoke bono iga, toche amo na abagusii twanchane. Inche bono enyangi yane gochia gokora ebitinge, ebitinge, enyangi yane ebitinge ngochia gokora, egekoba kebe. Naende ngocha konye capture live morore mwensi pi, buna ere engiya. Eeh. Narente omogaka onde iga okorokwa Obino Nyambane, agakwana ekegusii ekiya sana. Abanto mokang'akera chisimu mokantebi omogaka oyo okwanire buya. Ekegusii ekiya kabisa, eeh. Bono na inche nkarora iga tintaeti kobatiga, nkobachake rinde igaa gosomia ekegusii abana bare America, bare UK batamaeti kegusii, momanye. Ngoreta akamwana kabisa mogosoma ekegusi enchera nero nabangire. Aya alafu twachakire etibi korwa Kiong'anyo TV, eyio purely culture, abagaka, abang'ina baikaranse anse batosomia igoro y'eculture yaito. Eki ngagete nabo gegokonya, taibo? Bono nigo egento riria Kiong'anyo TV. Yachakire tayari, chia ekiororo. Aya gokorigereria iga, chiri nere gokwa Humphreys, abwo nabo natare juzi inche nkarora ebikone ntanya korora. Omongwana oyio aimoigete agakora egento ninche ntanya korora, akabwata ebinto bionsi pi bia abakoro, akabibeka amo, akabira oo. Bono tari tenga ng'a na hoteli, enga ng'a na emuseum, enga ng'a na emuseum. Okogenda Humphreys kwanyora isiko, omoba, egento kebachire oro ne rigena riaito ria tabaka igaa, soapstone, smart, kebachire kabisa. Gokoenda oro nonya sakago akorete ki? Are, sakago kabisa nonya ateneine arigeretie gote getembe roche aa. Naende ekiagera mbatebi ng'a ase. Hoteli eria ebekire, nonya gose akagwatanete akaba ning'a, kaaa amanda egere na amararia, getembe. Bono omongwana oyio akamanya koamua, ng'a akobeka hoteli ero rende ekero arende ekegusii keria. Akamanya koimoka ase amasikani ase akagoka akareta ebinto bionsi pi bia ekegusii akabeka oo. Bono onye okogenda korara oo okogenda komanya ase. Esabari y'omonchari, y'omogetutu, chinyongo chia kare, ebinunguchu biagatumekire, na abagaka na abang'ina mbare oo bagokweresa amang'ana ao ao y'ekegusii. Nabo tari buya? Oyo nomongwana atabaete koba masikani, tobaete gotogia kabisa. Inche naigwete buya, mpaka nga ngaamua bakarosia mpaka etuko ekio ng'a ekio ng'a nyakachero, nkamanya gosoa nainche ororo pa ime. Bono torende ekegusii twensi, nainche ntaete gotumia mokwa times igaa torende ebigusii biaito. ekegusii gito kerendu ekemo ase ekemo, ekemira kabisa kebekwe amo. Ekio naki gegotokonya tochiarerwe na abagusii, eh, tochiarerwe na abagusii. Omongwana oyio namokorete interview, ninche nyebeke igaa online, monyerore, nabo erio onyebeke igaa, infact iga ngocha konyebeka, ekero morigereria ebinto biga ase inoo, gocha gocha abae omogano oyo bwehoteli eyio okorokwa Humphreys, eh, Taro barimo gocha gose taro alafu akamanya tore program kero yaikire engaki yo December I think na April, mbabwate amafunzo bakoa abana baria barokire. Bono onye omwana obo arokire ake esimi na inche ng'akere, nkore ki buna ogokora? Oika ororo omwana neba ng'o ime America are, riria bachire Kenya iga iga baikaranse ororo basomiwa. Ogosomiwa ebinto agwo mpaka egento ntanye kora narenge omoisoni igo kung'a eke igoro igoro eke igoro igoro kenge. kenge oborogi, tiga ntebe ekemanyererio, kenge oborogi gose noborogi, kebwate ebinto bire iga, ai. Igo ase abagusii twancha ekegusii, torendane, nchera ende yonsi oranyare, nchera ende yonsi oranyare go- goika ase ochi- okore kende kerarende ekegusii, koraa. Egere kaa egesaku giaito getigare na amasikani, egere kaa twanchane twensi pi, gekora bono nchera ki torakonyeke ense eye. eh, abanto mbaro batanye kora obokano, batametio ng'a obokano bori megaga aria egento keria gento egetugi iga or- one omonche are. Chingo chiria chigosoka sita, chinyomba chiria chia chiria ne chinyomba chia ki? Chia gusii, abagetutu, abagirango, abakiang'u eh, ebinto buna ebio abagaka mbaro aa motamaeti pi, motamaeti inche namanyire, nabatanganeire.

Amaya, amaya, amatero y'ekegusii amansu, kiagotebi ng'a otenene ang'e na obokana bokobugigwa, tokwemanya, aye na etansi okogweta oche kogundua baadaye ekero gwakorire okorigamora, tore na ekegusii giaito, twanchane twensi, mbuya mono sana Nyasae abaseseni.